Alright, iko zvino izvi ndiri kuindira mberi nokontinya nezve nenge kiri yedu vhidhiyo yedu iyoyi kuti zviite zvakanaka. So pakutakurirana mutoro now takupinda mumabhuku. Ndiindirewo pana e, e, e, muprofita Jeremiah 35 pa 14. Before you go there, or do you can you read, uh, read for me? I want you to read for me now the verse that I give to you.

vanoda kuti ngatitange tamwa doro tozodini asi vachitadza kuteerera zvamwari ivo vari kuda kutanga vamwa doro handiti kana vamwa doro vozoita asi zvinonzi aiwa hazvisirizvo zvinhu zvamunofanira kuita izvo imimi tsvagai zvinoda mwari kwete zvinoda munhu nokuti munhu wati inini toda kumwa doro imobva mati haiwa ngatipindei naidzo dzondo dzinotoita kuirirana kwedu muchinyeberana zvenyu kuti chamasunga pano kudenga chasungwa yes mukasunga kuti ngati urore vakadzi vakawanda kudenga kunongosunga izvozvo mukasunga ngati mwedoro kunongosunga izvozvo asi hazvina kutenderwa zvangosungwa bedzi kuti ndo chamasunga chero mukati ngati tei wapusa wapusa inongosungwa kudenga handiti chinenge twa bound again in heaven kuchozomiriraiwo wakachitonga wakachitaura nokuti ndo muchinji weshoko ndowakachinja bhuku ukati tingatiite zvakati saka chasungwawo kudenga hazvina kureva kuti chatenderwa dei chaitenderwa taingosunga umwe nomwe unongosunga zvake kachingoti haikono takutoroora vakadzi 1000 pamunhu handiti ndokutenderana kwedu e, chatosungwa nokudenga aiwa zvino chatenderwa achichatenderwa kuti chigozotonga iwe mangwana chichazosunungurwa ndo panozonzi mabhuku paanovhurwa handiti kune bhuku doko nemamwe mabhuku andakaonekwa najohani achivhurwa zvorwa kutonzi ndiwo acho anozoita achazoita achazobudisa zvinhu zvawakasunga iwe wega panyika kuti ndiwo wakasunga uroyi kuti ngatiroye zvedu ngatiite chino nechino handiwaona panenda nyaya yacho zvozokuipira iwo zvinongomirira chete kuti zvinosungwa kuti zvigozosunungurwa panguva yako unozotongwa kunzi ayewa wakagona here kana kuti hauna kugona simply yeah. simple as that orit just continue
yeah, verse 3. Yeah.

For, with respect to these, they are surprised when you do not join them in the same flood, uh, in the same flood of debauchery, and they malign you. Okay, mupaverenga chiverenge nation pana one Peter iyoyo 4 vachinzwa kuti Paul anoti kudii panyaya yekumwa doro nenyaya yeubenzi hwese yakusumudzwa panyika yepabhindura kunzi aiwa huya timwe doro kuti panombonzi kudini panyaya yedoro kuti zviri right here kana kuti hande zvedu
mm -hmm. Naizvozvo Kristu zvaakatambudzika panyama. Daidzirisai.
Naizvozvo Kristu zvaakatambudzika panyama. Nemiwo mushonge murangariro iwoyo. Nokuti munhu wakatambudzika panyama warega zvivi. Munhu wakatambudzika panyama warega zvivi? Eh.
Kuti panguva yakasara panyama arege kurarama nokuchiva kwavanhu asi nokuda kwaMwari. Hmm. Nokuti nguva yakapfuura yakaringana kuita kuda kwavahedheni, nokufamba novutere, nokuchiva, nokunwa waini, nokutamba kwakaipa, namabira, nokunamata zvifananidzo zvisakafanira.
Nguva yakapfuura yokutamba mabira, nokunamata zvifananidzo kusakafanira, nokunwa waini, nguva yakapfuura yokuita upenzi hwese. Imimi nguva yePauro unoti yakapfuura, imi makuda kuti chitangazve. kumwa waini futi nedoro iroro haana here kutaura nguva yaye yakapfuura yokumwa waini nedoro noupombwe hwese yakapfuura nekunamata zvifananidzo nokutaura vadzimu nguva yaye yakapfuura imi ndiye munoti nhasi ngatitange zvenguva iyoyo who are you unoencouraja vanhu into that eh, eh, eh, devil state

now they're angry with us kuti no people tiri kutaura ngatimwe doro now vakutiudza kuti ndo zvataurwa napaul apa muchazoti aye havadi kujoinana nesu nokuti vari kuti chakati hatijoinani nemi because hazvitenderwi yes hazvitenderwi simply inongotaura kuti they are surprised that you do not join them in their reckless they are doing reckless wild living and they Hep abuse on you. Sure. Vakutokunyangadzai, kukuabusai kwavari kuita kuti yaiti imwe doro. Simple, verengai.
mm. ivo vachazvidaririra kuna iye wakazvigadzira kutonga vapenyu navakafa varume imi muri kuti doro ngarimwiwe muchiita zvechechi muchiita zvamwari hanzi makamirira kuti mugadzirirai kuzodavira mubvunzo hati maita bhaundi chamaita pano panyika asi hanzi mirirai kuti mugozozvidairira kuti wakakuudzai kuti muite izvozvo ndiani hanzi pabindura akakudza kuti muite mahumbwe marutsi iwawo ndiani mugadzirire kuzozvidairira asi panenge panenge pasina it will be too late for your life it will be too late for you behind the grave no prayer after death no confession so

kuzimbabwe kwakungetwa zvinhu zvese zvese please don't try it not into the house of god do it kumba kwako simple

but they try to recruit you again let's start drinking beer poro was wrong iwe wakazvarwa iwe nhasi uchimwa shekisheki rako ndiwo wacorrect une kamudzanga kako kemadison ndiwo wacorrect vana polo vakafamba padhuze najesu vakasirwa basa najesu kuti vapedzise vazoita vana kwauri manje so why you change the word of the prophets of, of, of, of this scroll of this book why are you change are you normal in your mind

14 eh, we are talking about the beer
mashoko ajonadhabhi mm. mwanakomana warikabhi wa mm. akaarayira vanakomana vake eh. kuti varege kunwa waini eh. anova anoteererwa Kusvikira zuva ranhasi ava havanwi, havanwi, nokuti vanoteerera murayiro wababa vavo. up to this day but this day someone is already rejecting again kuti no let's us drinking beer but uyo anotaurira vana vake kuti musamwa doro up to now those kids eh, eh, havamwi doro up to now but wena uri kutotaura kutoti vanhu ngatimwei doro tichinamata mwari padzokorero munzwa kuti panoti kudini mashoko ajonadhabhi mwanakomana warekabi yes akarayira vanakomana vake mm. kuti varege kunwa waini mm. anotererwa anotererwa kusvikira zuva ranhasi havanwi nokuti vanoterera murayiro wababa vavo asi ini ndakataura nemi ndichimuka mangwanani eh. ndichitaura asi hamuna kunditerera

to do that simply so you know guys vakomana kuti doro haritenderwi iam not the one but iam following the, the book dzakufanana nokuti ukati munhu usapfeka minisket munhu anotaura the chakati chakati usapfeka breast out mazamu ari pashe makumbo ari out what does that mean is we are preaching the evil we are helping devil to preaching his word instead of helping jehovah to preaching his word but you decide to reject jehovha do you think you can unokwanisa kuti mwari unomurejecta ndiye achakurejecta iwe satani ari kungori pana pakungokunyengerera kuti kungokunyengerera kuti basa rake riite zvaari kuda because kubvira pakutanga aingorwa satani vana vakateerera kunzi musamwa nanhasi havamwi

mm. vanodzedzereka nezvinobata hey. Eh. muprista nomuprofita vanodzungunyika nezvinobata hey. Eh. vakamedzwa newaini vanodzedzereka nezvinobata vanokanganiswa pakuona
vanogumburwa pakutonga nokuti vamwa doro vanodzungunyuka nokuti vamwa waini pakutonga havachina chi havachina zivo havachaoni nokuti vamwa zvinobata zvinonzi don't drink it when now you keep on saying encouraging people to drink ai hazvimadhara izvi zvakafa fungwa chaivo fakurashwa verengai pa8 nokuti pamatafura avo azere namarutsi anosemesa hapana pakanaka hanzi pakazara marutsi pamatafura avo hapana kana chakanaka chimwe ndiani kwaunoda kudzisa zive wekuti imwa doro uchinamata mwari iwe unonzi when you, when, when, when, you, when you rendering the uh, uh, when, when, uh, when you rendering decision pano hauna uh, uh, chaunobudisa simply unodzedzereka zvinofamba sei unogumburwa uno, uno was tumbling when you, when you render the decision hauna chaunokwanisa kuita verengai munzwa
ndianiko waachadzidzisa waachadzidzisa kunzwisisa shoko ivo vakarumurwa pamukaka hmm. vakabviswa pazamu here vakomana imi munomwa doro hanzi munoda kudzidzisa aniko achakunzwai acha ndiani wamunoda kudzidzisa achakunzwai verengai bhuku iri bhuku rakanyorwa namweya mutsvene iri ndosakeni riripo imi makangobarwa kumba kwenyu musina chaminacho musingatozivi kutoti tii yakamira sei hamuna kana kuziva chinonzi kana cho chakabira makatodzidziswa kuti iyi inonzi tii inonzi shuga iyi nhasi madziswa kuti rishoke rindo ramunoda kuchinja ko shuga maregere kuichinja kugona kuchinja shoko ramwari bedzi hapana chenyu chamagadzira kwenyu kuda kuputsa zvakagadzirwa nevamwe nezvakagadzirwa nedenga munoda kuputsa Shuga munoiziva nemasamba munomaziva. Makarega kuti haya masamba aiti let us change. Ndiwa muri kungwa mwana nhasi tanga ndaiyo yamakangokura muchimwa bambo. Hamuna chomunokwanisa kuchinja. Asi kuchinja shoko raMwari. Nguva yakakumirira. Zvakakuomera iwe munyangadzi. Verengai.
mm. nokuti zvinongonzi nechire chire zvinongonzi chirevo pamusoro pechirevo mm. chirevo pamusoro pechirevo mm. murayiro pamusoro pomurayiro mm. murayiro pamusoro pomurayiro asi zvishoma napapo zvishoma orit indai pana isaya 5 toda kuti vanzi vanokurudzira kumwa dora imimi odi tiverengere pana luke 1 pa15 pacho panoti kudini
ya For he will be great before the Lord, and he must not drink wine or strong drink, And he will be filled with the Holy Spirit, even from his mother's womb. Aka Johani ari munhu muramai yake akatoramba waini, akatoramba zvese zvinobata kuti azadzwe nemweya mutsvene, mweya mutsvene ugogara pauri. Kana iri doro chitaura kuti kana warimwa mweya mutsvene haugari pauri. Kana wagara nemweya mutsvene toti uri kubva kudenga here kana uri kubva kunani? because johani unotonzwa wakaramba waini ari mudumbu ramai vake iwe unomwa waini mumwe anotaura kuti hanzi pana, pana timoti timoti wati wati e, imwa waini nokuda kwomudumbu mako unorwadza nokuda kwoutera utera unoziva chinonzi utera chinonzi utera hwacho unotonzi haupindi mudenga vane utera vese havapindi mudenga vane utere hamupindi mudenga utere upenzi imwa hako nokuda kwoutere hwako nokuda kwoupenzi hwako do you think wabvumidzwa wa kuti mwana wangu inde hako unohura nevakadzi waunoda nokuda kwoutere hwako ubenzi hwako uchafa nawo simple ndozvakataurwa kwanzi imwa nokuda kwomudumako munorwadza no ukatorenga pano ndinokuda koutere hwako tichapaverenga ugoona kuti wakabvumidzwa here kumwa hauna kana kubvumidzwa uyo johani wakaramba waini kubvira mudumbu ramai vake luk 1 pa 15 inda unoverenga wega choverengai pana isaya hmm.
vane nhamo vanomuka mangwanani kundotsvaga doro rinobata vane nhamo imi munototaura ngatiimwe tichiparidza

kuti vachinje zvamwari vakatopengeswa nedoro saka it's easy for them now to change the word of god simply kupengeswa kuchinja zvakarurama zvamwari vakapengeswa nedoro kusvikira vatoti doro ravaudza kuti no zvakataurwa namwari hazvisizvo imi namatai muchimwa doro kusvikira pathat extent to say no god zvamakanyora mwari zvamakanyora into your book we don't listen it because makutopenga simply verengai ah, mayonga pa 12 verengai 12 na
12 na 11 na 12
mm. Mm. rudimbwa nembira nengoma nenyere newaini zviripo pamutambo yavo mm. asi havane hanya nebasa rajehovha havarangariri zvakaitwa namaoko avo kungozadza chete party we are always inviting each other to party kutenga mawaini nedoro muri ipapo muchifara murangariri zvamwari nenyaya yekuti munode doro shamwari siya nezvedoro because nguva yako ichadii nguva ichasvika yekuti ufewe uchazoshayiwa zhira yako chai chaiyo yawaifanirwa kuti uinde naye kudenga wakudzungaira nguva yako ichava ichakuremera musi wo uchafa musi wo uchanofa ndopouchaona kuti hauna kungwara even musi wauchafa chaiwo chaiwo uri mochari ndopouchaona kuti hauna kungwara pamwe uchafa waryiwa negarwe uri mudumbu regarwe ndopouchaona kuti hauna kungwara futi nokuti unenge wamira uri wega don't be deceived don't mock god by such doing evil by such acting verengai mm.
Saka vanhu vangu vakatapwa nokushaiwa zivo. Makatapwa nokushaiwa zivo. Vakakudzwa pakati pavo mm. vanoziya mm. nenzara. Mm -hmm. Vazhinji vavo vanofa nenyota. Vazhinji vavo vanofa nenyota. Simple. Mavhese edoro zvayo. Haasi wanzi inikarejana each other. Now we are helping to carry your burden by just telling you not to continue doing this evil act, drinking beer.

why are you trying to continue to say lord lord don't hautobvumirwi kunamata kwacho siyana nazvo iwe mhombwe iwe mumwe doro simple muroyi ene rotobvuma uh, musabvuma kana nemuroyi pakati penyu yes pane mwari ane bhuku yandamupa simple kozi yainonzi kana uchida kuqualifya eh, eh, kuti uite the bishop or overseer haufanhi kutomwa futi doro racho tese isi tine zvigaro tiri vatungamiriri saka hakuna munhu anofanira kutombotomwa doro racho saka nyaya idori yakazara mukati memabhuku atiri kuerenga hapana kana chitsotsi hapana kana pokuti tinga orit verengai pana 1 timoti 5 tibve tapedza naye pao pano pamwe panonzi vanhu ashimbomwa ah, waini shoma shoma iyoyo vhesi iyoyo imwa waini vamwe votaura kuti waini mudadi he wati wati kuna proverbs 20 pawaini paone ponzi waini mudadi doro mupopoti aiwa